Эпӗ вилнӗ тӑхӑрҫӗр утмӑл пӗрремӗш ҫулхи апрелӗн вунҫиччӗмӗшӗнче Комсомольски районӗнчи Хырай Ӗнел ятлӑ ялта ҫуралнӑ. Пирӗн ял Тӗлӗнсе каймалла илемлӗ тӑрӑхра вырнаҫнӑ. Юнашарах кӗтне юхса выртать. Кунтах вӑрман ӳсет, кунтах вӗҫӗ-хӗррисӗр уй-хирӗ чуна савӑнтарать. Эпӗ ача чухнех тӑваттӑмӗш класс хыҫҫӑн тата улттӑмӗш класс хыҫҫӑн ял кӗтӗвне кӗтрӗм. Аслисемпе пӗрле, паллах, аслӑ кӗтӳҫсене вӗсем иккӗнче пулӑшаканӗ пулнӑ. Пирӗн питӗ ирех хӑвалатчӗҫ кӗтӗве. Ӗне кӗтӳне те, сурӑх кӗтӳне те, хур кӗтӳне те ирех тӑма тиветчӗ. Анчах та хире тухсассӑн е ҫарана тухсассӑн чун савӑнатчӗ. Ирхине хӗвел епле тухнине курса, кайӑксем юрланине итлесе, тепӗр чухне утса пыраттӑмччӗ те уй-хир хӗррипе кӗтмен ҫӗртен путенесем ман умран вӗҫсе хӑпаратчӗҫ пӗлӗтелле, тӳпенелле. Хӑраттӑмччӗ те, савӑнаттӑмччӗ те пӗр харӑсах. Мулкачсем те, тилӗсем те нумай курнӑ эпӗ кӗтӳ кӗтнӗ чухне тӑван тӑрӑхра. Вот пӗррехинче манӑн шӑпах Чӑваш Енпе Тутарстан чиккинче, пирӗн ял Тутарстанпа Чӑваш чиккинче вырнаҫнӑ. Пирӗн кӗтӳ патне пӑши пынине курма тиврӗ пысӑк, хӑватлӑ чӗрчун вӑл пӑши аҫи. Иккен вӑл хӑйӗн мӑшӑрӗпе пӑрушне ҫухатнӑ пулнӑ. Ҫавсене шыраса пынӑ вӑл пирӗн ӗне кӗтӗвӗ патне. Те пирӗн ӗнесене пӑшисемпе пӑтраштарнӑ вӑл, эп калаймастӑп. Вара ҫав пӑши темле майпа кӗтне урлӑ ишсе каҫать те пирӗн яла пырса кӗрет. Ун чухне шӑпах пирӗн ялта пӗрисем ҫӗнӗ ҫурт хӑпартнӑ пулнӑ. Ҫав ҫурта тӑвакансем шавлаҫҫӗ, унта тракторӗ, унта машини, Вара пӑши пурнӑҫа питӗ сарӑмсӑр татӑлать. Вӑл карта урлӑ сиксе каҫнӑ чухне кӑкӑрне, сарлака, мӑнаҫлӑ кӑкӑрне вӑл вӑрӑм вӗҫлеке шалчапа тӑрӑнтарать. Вара аманать вӑл питӗ йывӑр аманать, хире ҫитсессӗн тӳнсе каять те Вӑл вилет. Ҫакӑ мана пӗтӗм чун-чӗрене кисретрӗ. Мӗнле хаплӑ, ҫан пек чаплӑ, илемлӗ чӗрчун яла пырса кӗнӗ те ҫынсем хӑйсене йӗркеллӗ тытманнине пула, техника кӗрленине пула унӑн пурнӑҫӗ ытла та ир татӑлни ман пӗчӗк чӗрене ун чухне кисрентермеллипех кисрентерчӗ. Эп халӗ те ҫакна асра тытатӑп, халь те пӗтӗмпех куҫ умӗнче Аллӑ сакӑр ҫула ҫитрӗм пулсассӑн та вара студент чухне пулас, эпӗ ҫакна асра тытса ҫакӑн пек э, инкек хама ҫаплах канӑҫ паманнине пула айӑп ятлӑ калав ҫыртӑм. Чи малтан вӑл ялав журналта пичетленчӗ. Ку калава Хветӑр Уяр питӗ пысӑка хурса хакларӗ. Питӗ талантлӑ, питӗ Пысӑк ҫыравҫӑччӗ вӑл пирӗн Хветӑр Уяр чӑваш халӑх писателӗ ята илнӗскер. Ку калава питӗ ҫӳле шая хурса хакларӗ тепӗр питӗ паллӑ пирӗн ҫыравҫӑ, Салампи повеҫ авторӗ Александр Артемьев. Юрий Семендер питӗ пысӑка хурса хакларӗ айӑп калава Аристарх Дмитриев тата ыттисем те, ыттисем те. Нумайранпа ӗнтӗ айӑп калав шкул программинче, эп пӗлнӗ тӑрӑх, ӑна Ачасем юратса вӗренеҫҫӗ. Е пӗлнӗ тӑрӑх ӑна вӗрентекенсем ачасене юратса вӗрентеҫҫӗ. Вырӑсла та куҫарчӗ ӑна Павел Егоров пӗр ҫирӗм вӑтӑр ҫул каялла. Вӑл вырӑсла та пичетленчӗ ку калав. Эпӗ питӗ савӑнатӑп, Ҫак калав паян та сире шӑллӑмсем, йӑмӑкӑмсем хумхантарнӑшӑн, сире ҫут ҫанталӑка юратма, чӗрчунсене юратма, упрама вӗрентнӗшӗн эп питӗ-питӗ савӑнатӑп.